Yaa fayyaa jirtanii akkam hordoftoota kiyya hiriyoota tiyya jaalatamtoota kiyya wallahi ummata qaalii ummata kabajamaa ummata wallahi odooyyuu rakkatanii nama fayyisu ka jechi isaa namaaf tolu ka jechi na- isaa bakka mi'aan san bakka namaa bu'u wallahi galatooma thank you so much naaf jiraadha isin jaaladha immoo jidduma tanatti immoo tawaajoo namoonni immoo waan hin taane barreessitan Dhiisaa hin laalinallee hin caqasinallee dura caqasaa yoo caqasuu dadhabdan dhiisaa wanna hin taane hin haasa'inaa cal'isuunuu it is answer okay? cal'isuunuu a- i- deebii isa guddaa aansarii guddaa waan kana ta'eef no problem homa takka hin dubbatina wanna hin taane afaanii nama ba'uu manna hoo cal'isan irra caala beektanii cal'isaa taasifaa cal'isaa kalaas. Inna namni moonni akkana irra hin gahin hin jiru. Haandiraa parsanii jira. Haandiraa parsanii. Dubartiin biyya Arabaa ka dhiirri irraa qarshii hin nyaatiniif ka maatiin jalaa qarshii hin hongessin hin jira jettaniitiin hin hawaasoftan it is a completely false. 100% completely false. So, stop. Calisa. Shut down. Inna akkanuma waan hin taane hin haasa'inaa ishi shataap. Kana mm, si hoo eegalu immoo warri waan gaarii du'aa'ii naa gootan thank you so much thank you thank you 100% thank you baqa oromoo qaaliiti yanaaf jiraadha isin jaaladha isin kabaja iddoo guddaa isiniif qaba. Innaa amma immoo wanta irra ga'e isinitti himuuf an dura hoo inni na haasa'u dubbii siriyeesii hin seene. Edaa inni tuqeetuma na laaluuf siriyeesima edaa gara isaatii. Am biraazariin kiyya siriyeesima maal godhe anaa chumaan seera qabsiise poolisiin qabsiise tunee bakka aa, dubbiin kun seera harka haaseenuu jedhe. Hin qabsiise inni isa ilaalla jedhanii eh, to'annoo

Ani amma akka galeef jechuun mulu ba mulu baqa guutumaan guututti dalagaa manaa xumuree osoo hin ta'in barumsaaf gale. Ani yoo deemu giraajeetii godhe deeme. Hiriyyoonni tiyya ta'uusa waliin giraajeetii goote amma maastarsii hunduu maastarsii eebbifamte jirti. Anillee maastarsii itti fufuu fufe. Alhamdulillah Rabbil Alamin innis naa milkaa'ee jira. Innaa barumsumaaf barumsaaf immoo akka galu maatillee naa lola ture. Galii barumsa kee eegalii barumsa si wayya. Of course barumsa wayya. Rabbi odoo ittiinuu wallaahi wanna takka argachuu baadhe barumsa baratutti wallaahi gammachuu guddaa qabdan. Wallaahi namnummaan barumsa barateetiniin wallaahi 100% appreciate kan muttamu. Maafi barumsa jechuun nama ijaara. Ittuu odoo fayyadamuu baatanii namni barateef namni baratiin garaaf duudda. Baqa distaansiin isaa haga garaaf duuda addaan fagaata. Baratuun nama guutuu nama godha. Osoo abdii ittiinuu ittiinuu waa ta- dalaguu baatanii. Ka itti yaadee galeefis ani isaa alhamdulillah rabbil alamin isu akkuma itti yaadetti naa milkaa'ee jira garuu jechuudha. Hoo gara naan waa si milkaa'u gara naan immoo si qormaatuun waan hin oolle. jechuun ani biyya alaa ta'ee jechuun waan guddaa guddaa hojjedha alhamdulillah rabbil aalamiin. Waan akka biyya arabaati miti waan baqa rabbu mannaa godhe waan guddaa guddaa hojjedha. Manas ta'ee haala gaariin mana tokkoo lama hojjedhe gargaarsas nama silaa gargaaramuu barbaadu hunda gargaara. Inni waan kanaati amma sunna qarshii guddaa qabu nasi obboleessi kiyya wanna qarshii guddaa wayii qabu nasi ani qarshii ka barumsaa fi ka wanta adda addaa waan na barbachisuuf go'u malee hin qabu akka inni yaadu sanii miti. Haa ta'u barru biyya arabaati. Haganaa rabbuma turaaf mataaf barakaa keessa naa kaa'e malee. Innaan biyya irratti mana ijaarsisuu jechuun baay'ee akka ulfaatu beekaa. Mana ijaarsisuun baay'ee ulfaata. Ennaa dhugaa rabbi hin amantan hin yaada guddaa namatti ta'a. Rabbi. Innaa alhamdulillah rabbil alamin ala kulli haal isinillee isin haa milkeessu warri koomentii hin taane kennitan immoo soba maalii maalii ka jettan please dhiisi na bira jirtaa waan keessa jiru beektaa hin beektu bara so leave it Rakkoo takka hin qabu. Dhiisi. Oromoo Oromoo is a 16 millions. I have it 16 pli- millions. Wallahi hin qaba. Ani Oromoo 16 millions qaba. Maal irraa go'a? Hmm. Namni takka lama wanna hin taane asirra haasofte maal na xaqqamti? Innaa waan akkanaa kana dhiisaa. Wanni akkanaa kun manuma hunda keessa jira. Dubartii shamarran biyya alaa jirtu namuu hunda qaqqabe. Nama tokko lamaa miti. Nama dhiirri si bu'a jee irraa nyaate miliyoona meeqa jira. Hin sobinaa of. Namni maatiin jalaa qisaasesse meeqatu jira. Namni obboleessi ani maatiin kiyya nama gaarii. Wallahi faamilii gaarii faamilii bareeda gaarii. isaa isaan alhamdulillah isaanuu gahaa qaban garuu ani biraazarii cinaan nan jira biraazarii jaartii qaba haa hojjamu jaartii ofii haa ergatu ayyamu jaartii ofii ergatuu hin danda'a. Waan kana ta'eef waan akkanaati. Waan nan beekne keessan seenina. Warri na jajjabeessitan, warri na du'aa eegootan Thank you so much. Isin jaaladha, isin kabaja iddoo guddaa isiniif qaba. Naaf jiraadha, naaf jiraadha isiniin ja'a. Warri akkanumaan haasoftan immoo yoo asfallagii kaunee itti fufaa yookiin illee yaada keessan. An amma isin seera jala oolee seera jala oolchee amma waan naan jedhan har'i qidaamiif sanbata nonnoon jedhi wanna takka wanni naan jedhan jiru aduu wajja durii aqeetinii waan isaan naan jedhan na qaxaranii irra gaha. Ganaa qorannee waa hundaa keessa deemneetiin hin laallaa naan jedhanii waan irra gahe immoo isinitti hima. Isinitti hima akkanaa isiniin jedha. Maal isiniin fakkaate? Wanti gara maleen isin jalaa taatu Marfelleen limmoon uffataan ho'atan tun garaa isin nyaatti. Wonti garaa ta'u ati itti amantee wonna goote tokko bichaa ka si hin wonna hojjenne. Jechuun yeroo achi jiru waa hundaa go'ee jira wanti seenaa natti hafu tokko hin jiru. Garuu har'a irratti anaa qarshii na barbaachisa. Namaa kennuu hin danda'u. Namaa oolchuu hin danda'u. Faamilii hoo ta'e malee obboleessa obboleettiif hin danda'u. Garuu maatii dirqama anuuta isaanii waan ta'eef jechuudha. Waan kana ta'eef du'aa hin haago'aa. Yii murtiin kunis garam akka deemu laalaa. Garuu kaartaa filaanii maqaa kiyyaanii. Kaartaa filaanii hin qabaa. Akkam akka ta'u namni kun har'a namatti malaa waan inni natti malsiisaa jiru hin beeku. Garuu ani qulqullina kiyya leegaalii wanta qulqulluu seeraan wal qabatu harkaa qabaa. Waan go'an hin beeku waan irra ga'e isinumatti himaatuma deemaa haga umaa. innaa je'anii akkaataa itti qulqulleessaniin isaantu beeka kaa isaantu beeka miire ani maal beeka akkaataa itti qulqulleessaniin isaantu beeka innaa waan irra gahe isinitti himaa baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa iddoo guddaa isiniif qaba oromoo tiyya naaf jiraadhaa thank you so much ummata jaalalaa ummata qaalii ummata gaarii Innaa du'aa hima naa go'aa ishee du'aa hima wanni isin naa gootan du'aa hima malee wantu biraa homaa miti.